पंडौल में बैठलखिन ना भाई साहब गुटखा खाइत खाइत मर जेते ई आदमी सब्जी आबि गेले हैं हैया देख लियो तू की करे छी हम ब्लॉग बनाते हैं इमहर हैया छना गेल छै बड़ी आपके इच्छा छै कि ये समधिन एक नंबर है हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करी छी अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है जबरदस्त है और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै तऽ आइ अछि आठ अक्टूबर आठ अक्टूबरके हम छी अपन नानी गाँवमे बाबा बाबा हमर मामाके बेटा भेलखिन तऽ हुनके घरपर नानी गाँव छै हमर आओर आइ छै भोज बाजैत कनि ई लागि रहल यऽ कि बाबाके पिताजी जे हमर मामा रहथिन बड़का मामा हुनकर आइ पाँचम बरखी छनि आओर पाँच साल पुरि गेलै ओ ब्लैक डेके दुर्गे पूजामे भेल रहै तऽ पाँचम बरखी छनि तऽ ओकर बरखीके जे आयोजन छै भोज भात कर्म सब चीज देखायब बनल रहू ब्लॉगमे आओर देखायब की केना होइ छै आ भरि दिन भोज जखन शुरू होइ छै तेना पूजा कयल जाइ छै चूल्हाके हलवाई सबके तऽ माता श्री जा रहल छथिन पूजा करैके लेल और हैया गोई गोई छै हाँ देखा दे ना चलू ना कतऽ छै गाछी में जा चलू चलू चलू चलू और इमहर माँ जा रहल छे देख लियो और एत बर्तन सबके धुलाई चल रहा है भोजन सबटा बर्तन देखियो अहिना ई सब पूजा करे छथिन चूल्हा के ल हैया एलखिन बम भोला मामा हिनका खेनाइ बनबाबैमे बड्ड मोन लागै छनि आब एते समय देथिन आब अपने अहाँ कमाल सम्हारू एतऽ हिले के नहि एतऽ हमर जे नानी गाँव छै एतुका नियरेस्ट मार्केट छै पंडौल सकरी तारसराय पत्ता कतौ नहि भेट रहल छलै तऽ एक आदमी कहलखिन हँ हैया इएह आदमी कि पंडौलमे पत्ता भेट जायत एखन जा रहल छी हमसभ पंडौल पत्ता आनैके लेल हम ई आ पिंटू बाबू चलू चले छी पंडोल ओहो देखा पूरी बाबा स्टार्ट कर ली यहाँ पंडोल जाए के लिए यहाँ से जेबे नहीं के 17 साल भ गेल हे अने रे बक बक के नहीं आता नहीं जैसे से कहलिए गाड़ी के 17 साल भ गेल है उम्र से बेसी नहीं बाजा चलो पूरी बाबा पर निकल गेल हम सब पंडोल के लिए पहुँच गेलहुँ हँ दोकान पर पत्ता ले के लेल आबि रहल छथि लऽ कऽ देखियौ भेट गेलै पत्ता हमरा सबके जे के लेल आयल रहियै लऽ लेलहुँ पत्ता आब निकलि रहल छी घर के लेल देखियौ ई पंडौल मार्केट के दुर्गा पूजा पंडाल और ई मोबाइल में तेना सामने से देखे में और भव्य लागे छले बहुत नीक बनेने रहथिन बहुत नीक पंडौल में भेटलखिन हँ भाई साहब सब वीडियो केहन लागैया कोनो तरह के त्रुटि किछु सुधार करे के आवश्यकता बढ़िया वीडियो बढ़िया रही बहुत धन्यवाद एना प्यार दुलार देते रहियो बाकी पत्ता खरीदा गई है आब जाब हम सब घर रहिए इम्हर घाटि फना गए हैं बड़ी के लिए इम्हर में तेल चढ़ते बड़ी छनेते पिंटू जी भैया कदीमा दू तरह के ने एकटा से भुजिया रस हाँ भुजिया रहा गुटखा खाइत खाइत मरि जेतै ई आदमी मुँह देखा रे मुँह देखा ना हे हाथा पाही नोट लाउड सब्जी आबि गेलै हँ हैया देख लियौ जाउ जाउ आन न रे देखबै की छै जरा खरीद कऽ इएह आनने होय हे, उठा रहल छी अपने उठा लियौ ना तू की करे छी हम ब्लॉग बनाते हैं ठावा केरा उठावा उठेने छी गाइस केरा उठावा केरा उठावा दू मिनट कनी विलम्ब हैत देख लियो सबटा सामान आबि गेलै हँ ई की छै परोर उठावा देख लियो एके हाथे उठा लेलिए बाहुबली पवन का के फोन केलिए पवन का गोर लागै छी कहै की बाबा की हाल चाल कहले बाबा ताबा नहि करू नोतिया एबै कि नहि कहै आबै छु साँझ अब भोज में अहाँ के एहन चोर भेट जायत जे काटल तरकारी में से सबटा चोरा के लऽ जायत वएह चोर छथि एखन हमर माता श्री एतऽ ओना कर्मके लेल लऽ जा रहल छथिन एतऽ छना रहल यऽ बड़ी ई बड़ीके मोछ बड़ा सुन्दर यऽ यौ हँ मोछ छै कि टीक सएह इम्हर हैया छना गेल छै बड़ी टीके छै बुझाइए मोछ ने बड़ी के लऽ के ककरो मारि दे देह में छेद भऽ जेतै इम्हर आलू कटा रहल यऽ कोनो भी भोजमे जे सबसँ जिम्मेदारीवला काज नोत देनाइ आओर केओ छूटै नहि ओहिके लेल निकललहुँ हँ हमसब हम आओर दू आदमी अन्दर गेलथि हँ नोत दैके लेल आबै छथि तऽ देखाबै छी मिलाबै छी एहन रोडमे गाड़ी घुसबा देने रहै पूरा देखियौ पूरा ओहिने छै सौंसे थाल पैरके ई स्थिति कऽ देलक ई देखियौ चप्पलके की स्थिति छै ककरो दुनूमे सँ नोत देबा नहि आबै छै ई खाली फनफनायत ओकरा इस तरह के ने पुरखे ठीक से बाजा नहीं आवे छे देखियो ई गांव में हम नया छे के हमर नानी गांव गई ई दोनों यह गांव के निवासी छे और एकरा दोनों के पते लेकिन हम जहां नहीं रहे छी ज्यादा नहीं, नहीं, देखिए हमको नहीं पता हमरा नहीं पता छल जे एमे एते बड़का घाट छे नहीं नहीं तो वो बात छोड़ू इनका एकरा पते रहे छे कि कत पुरखक दफा देवाक छे कतऽ स्त्रगने पुरखे देबाक छै गड़बड़ा देलकै लिस्ट कोनो कर्मके नहि छै ओतऽ जाकऽ दोकान ककरो घर पर जाकऽ ठाढ़ भऽ जाय कहै छै स्त्रगे स्त्रगे पु- अ, की छलै यौ भाईजी रे तू लिस्ट तहन नाम एक्टिव भेलियै हमरा बुझल है सब बुझल छै भाई ई लोटिया बुरा दे दुलारपुर वासी जे देख रहल छी एकरा फेरा में नहीं रह नोट दै ले बेचैन आत्मा सब एहिमे एहि वाला में छथिन ना हैं एहियो में ताला बंद छै आब एतऽ सब्जीके कटाइ भऽ रहल छै देख लियौ या बैगन ओएह कदीमा आओर ओहो कदीमे काटि रहल छथिन भोजके तैयारी ओए कनिया तीन गो है मेरा आपको कथी होता है क्या देखबै नै नो नो मीन्स नो तऽ वएह कहल की नाम भेल अहाँके की नाम भेल हेमा मालिन हेमा मालिन है की बात है हेमा की बात है हेमा मालिन हमरा से गप कही ना कर तू की कनिया के हाँ। मोबाइल में आके देखैया कहियो ना हम देखे छी हां तो अहाँ कहियो ना की कह कहले त हेमा मालिन की बात है आशीर्वाद दियो कनिया के आशीर्वाद जुग जुग जीवू लाखो बार एतय कर्म चलि रहल अछि बाबा कर्म कऽ रहल छथि देख लियौ देख लियौ होइए कदीमा भुजिया एकदम खदकि रहल छै आह और इमहर दालि दालि सेहो चढ़ि गेलै हँ बाकी इमहर मसाला सब तैयार कऽ के राखल छै खैनी खेबै स्वास्थ्यके लेल हानिकारक छै नहि खाउ ओलके चोखा बनि रहल यऽ हाँ। बनैयो तऽ बनैयो ओलके हाँ, चोखा अखन बनि रहल यऽ अखन शुरुए भेल हन शुरुए भेलै हन ना एहिमे की की पड़तै और नेबो और नेबो आदि मिरचाई सरसों तेल रैची बहुत कुछ दियो एकदम करकरा कर इम्हर भोज के तैयारी चल रही है पूरा जोर शोर से देख लियो डालना चढ़ गए हैं भोज के और उम्हर परवल फ्राई भ रहा है बाँकी इम्हर लोकसभ जे अपन समाजमे होइ छै सभ आबि कऽ बैसै छथिन से एम्हर किछु किछु तैयार भऽ गेलै हँ देख लियौ होइए परवल फ्राइ आओर चलि रहल छै प्रोसेसमे छै सभ चीज ओतऽ बढ़िआँ भऽ हिनका दिस एखन रोड बड़ सुन्दर छै जतऽ नहि छलै दिक्कत छलै ततऽ ध्यान गेलै पहिले

बाजल हँ आब रात के आठ और तैयारी सब चीज भऽ गेलै हँ आब बीझो करायल जेतै और बीझो करेला के बाद ब्राह्मण एथिन ब्राह्मण भोजन के लेल हमरा गाँव में बीझो के प्रथा नहीं छै नोत बीझो संगे भऽ जाइ छै लेकिन एहि गाँव में छै और बहुत गाँव में छै कि बीझो करबै लए अहाँके जाय पड़त तऽ बीझो करबै के लेल चलि गेलखिन हँ एक दू आदमी और आब ब्राह्मण एथिन आओर ताहिके बाद भोजन शुरू हैत बनल रहू देखायब आदमी सब आबि रहल छै धीरे धीरे बहुत आदमी आबि गेल छथि देख लियौ बैस गेलखिन पहिल पाँत में पहिल तोर में लोग सब देख लियो और इम्हर बारिको सब तैयार छथि सामान सब निकलि रहल छै भोज भऽ गेल हँ स्टार्ट धीरे धीरे सबटा चीज पात पर देल जाइ छनि ब्राह्मण सबके देख लियौ हमहूँ कखनो कालके बारीक बनि जाइ छियै ओना ई वीडियो जे लेलथि हँ घुमा फिरा कऽ ओ हमर बहिन छथिन तऽ ओ कनी डिस्टर्ब छथिन ओकरा इग्नोर करब के के बाहरसँ देख रहल छै किनका किनका ई देख कऽ गामक भोजके याद आबि गेल बतायब जरूर कमेंटमे देख लियौ ई दोसर पाँच छै आदमी कमे छथिन किया तऽ टोल लऽ कऽ भेल रहै ई भोज आओर ओनाहियो एखन दुर्गा पूजा छै तऽ बहुत जगहपर आदमी व्रतमे रहै छथिन तऽ नहि जाइ छथिन भोज खायके लेल तैं आदमी कम छथि सबके खुआ देलियै ने समय भऽ गेलै एगारह आब बैसलहुँ हँ हमसब खायके लेल इमहर बाकी इमहर रोहन बाबू बानी आओर देख लियौ अपन घरके आदमी सब खायके लेल बैसलहुँ हँ देखियौ भोज मिथिलाके भात एकदम भाप निकलिए रहल छै भातसँ डालना आबि गेलै ओलके चटनी आबि गेलै कदीमा भुजिया आबि गेलै आब जे एते आगू देखाय भात रहबे करे तऽ किया बनवा देलियै

इएह पर मे हम कहने छलियै तऽ बवाल भऽ गेल रहै आ देखियौ होइया कतऽ से हेतै कतऽ से हेतै ओ अखन देखियौ की चाहै छथिन हमरा से बेसी तऽ हुनका पसन्द छनि समदिन वाला बात कतऽ हमर हेतै रे दियौ ने है तऽ बाप के बेटा हम बियाह करबै कि बाप बियाह करतै इच्छा छै कि जे समधिन एक नंबर है अपन जोगाड़ की है अपन जोगाड़ में बुढ़ापा में अपन जोगाड़ लगबै छै देखियो जखन समधिनी सामने बैसती तखन वएह हमार के हम कोन बड़ा गाना शुरू करबै मोनिका दुका तो मौज है आबि गेलै हँ भोजन नैवेद्य दऽ देलियै हँ आब शुरू करबै आओर तोड़बै देख लियौ भोजन भऽ गेलै एकदम अहगरसँ टाइटसँ भोजन कऽ लेलियै आओर भरि दिनका ब्लॉग देखेबे केलहुँ भोजमे की केना भेलै इएहके संग कऽ रहल छी अपन एहि वीडियोके तऽ खत्म अगर हमर वीडियो अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो कऽ दियौ आओर जते तक भऽ सकैए वीडियोके शेयर करू भाय बहिन दोस्त महिम सब गोटासँ बाकी अहिना अहाँके अपन मैथिल रनके प्यार दुलार दैत रहियै जय मिथिला जय मैथिली